Daa ka man yɛlli n zaŋ ŋɔ ni a yi lihi ti Dagbaŋ ba bi kaya ni taada di ŋmanila di dimi bi ba musulinsi adiini to a ni yi kpɛ n ti vihi Dagbaŋ ba ni yi shɛli na hali ti bɛ kpɛ dama Anfooni nim ni Baibul zaa wuhiya kamani Yɛlimaŋli n-nyɛli Anabi Nuhu nyaŋ doliba n-nyɛ ti. To ŋɔ mi wuhimi kaman bɛn daa pun dolila Musulinnim soli ka ti Anabi Yisa mini ti toondana Ya Rasulillaahnim na nti kana. Shɛli ni even Kur'an ni ni Bible ni. Bɛ yɛli ti ni yi yɛla taɣira Naawuni mini taɣiba doo ŋɔ ku tooi ŋmani suhila suhila ku tooi ŋmani biɛɣuni di zaa taɣirimi so yɛla pam taɣi ka ti Dagban ni binyɛha shɛŋa ti ŋmanila kamani chɛfuritali bala a yi doli li viɛnyɛliŋga di ku dumi pam la musulisi so a yi na kuli zaŋ example a yi chaŋ baɣasani bee ti ninkura ŋɔ bee ʒini ni bi ti ninkura ŋɔ yɛla a yi first of all Moo yɛn booni kom ŋɔ m-bahiri tiŋ ka ku booni yɛn kura ŋɔ yuli. O mi booi kom ŋɔ bahi m-boliboli o ni mi shɛm maa. Tooi man ni bɔhiri shɛli nyɛla ni bɛ zaa deei ti ti Zaawuni. Ŋuni ka o leei booni Zaawuni maa ka Naawuni maa lala? Tooi lala ka bɛ daa lan mi leei ka naan yi ti baŋ di yɛlimaŋli ni nyɛ shɛli nyɛla Atayuka lan ŋun nam binshɛɣukam. and di tuya ni ti ban nyɛ ninkura ka nyɛ duniya ŋɔ di tuya ni ti nehi bihi ŋɔ neehi ka bi baŋ kaman adiini ni imaani ni musulisi jɛmbu Di ka shɛli pala paala bee Dagbam shɛli kali gbamba ban di yɛn doli kali soli ka a saɣasi ka zaŋ a mi yaa ni a niŋ mi yaha shɛŋa zalidali ni a ni gafara naawuni Dagbamba ni bɔri shɛli zaa wuni maa a ni yɛ o a lee kuli zani maa n-gu o a lee kuli zani maa n-gu o too mani

man lahi yɛ shɛli to man ni lihiri binshaɣu ka di bɛ n kuli bɛ pam n kuli bɛ pam ka di tu ni dagbani zaa chɛli tu dagbani zaa chɛli politics politics a ni do n ba politics tumdi tuun shɛŋa ka tiɛha ni a malila yaa a ni do n ba politics tumdi tuun shɛŋa kama a malila di yiko a ni do n ba politics n yɛ gɔɣa shɛŋa tiɛha kama ee binshaɣu nyaa la a baŋ din dali maa yi ti paana ka so lahi yɛla ni a yeeli bahi ma so n daa ti yɛli ma sokoto ni politics yɛla anu n bɛ di ni n dee nyɛ musulin kpaŋ maa maŋa kpaŋ maa maŋ paa ka a di gbibili naan nyɛ politics

ka Dagbani ti yaɣi ni o bu o kpee paati zuɣu Dagbani ti yaɣi ni o niŋ o kpee paati zuɣu ka i zaa nyɛla di same ʒim ka i zaa nyɛla di shee ʒim n na bi chaŋ ni amaa A niŋla amalishili ni amalishili a pa a maŋa yɛli Naawuni shɛm zuɣu Naawuni na mi mi ka a yɛn doli silimiiŋa wise man ŋun ban kana ti zaŋ ti leei taba ban ni lee bɔri shɛli.